Bħalissa fil-Binja l-Qedin tal-iskola għaddejjin bl-aħħar irtokki fil-klassijiet kollha fejn kif illestu l-irtokki nidħlu bl-aħħar bl-ewwel tindifa tagħhom u nibdew nqassmu l-għamara li qiegħda diġà fil-post tagħhom. Fl-istess ħin għaddejjin bit-testing tad-dwal tas-sulari kollha, ġifieri qed nixgħalu d-distribution boards kollha u nwaħħlu l-aħħar lighting mas-suffett ħalli jkollna s-sulari kollha lesti wkoll. U l-istess ħaġa l-ilma, niċċekkjaw l-affarijiet kollha biex niffinalizzaw l-aħħar l-aħħar affarijiet. Fl-istess eh, ħin li għaddej xogħol hawnhekk fis-sala li hawn fil-ġemp tal-iskola għaddejn bix-xogħol tal-air conditioning, qed nagħmlu ducting biex nippreparaw biex jibda jeħel is-suffetti. U nibdew ix-xogħol ta' barra preparamenti għat-terf u għall-pavimentar li qiegħed fuq il-post ukoll. Affettwatna kif affettwat 'il kulħadd. Għalkemm xorta bqajna għaddejjin, ġifieri hawnhekk ma waqafna xejn u kulħadd pprova jagħti mill-aħjar li seta' s-sehem tiegħu. Rajna kif stajna naħdmu billi kemm jista' jkun qsamna n-nies f'min jaħdem f'area u min jaħdem f'area oħra ħalli ma nkunux kollha fejn xulxin. Għalkemm xorta għadna f'dawn iż-żminijiet qed nieħdu ħsieb biex nibqgħu għaddejjin b'dis-sistema kemm jistgħu. Però apparti minn hekk l-iktar li affettwatna huma ċertu deliveries ta' materjal. fejn tefgħuna lura, fejn suppost wasal delivery minn barra mill-Italja, kellna delays fejn kien hemm kumpaniji magħluqin li għadna tinħossuhom sal-lum. Però xorta, il-fatt li tliet xhur li waqt li kien hemm il-waqfien, slow li ħadna, xorta qed nieħdu ħsieb biex kemm jista' jkun inġibu dak li tlifna u nerġgħu nirkupraw u naqbdu ritmu fejn konna. Hawnhekk qegħdin fi klassi partikulari, tipika, li kif qegħdin taraw għandhom tip tal-alluminju li huwa double glazed, għalkemm għandna t-tined fuq barra biex nilqgħu x-xemx. Kull klassi għandha sink apparti, plus illi kull klassi wkoll fiha toilet, jiġifieri l-istudenti m'għandhomx għalfejn joħorġu minn ġol il-klassi biex imorru għal toilets. Għandhom il-faċilità li qiegħda fl-istess klassi. B'hekk ikollhom kontroll min-naħa tat-teachers fuq it-tfal tagħhom jimxu barra u ġewwa mill-ġoklassijiet. Il-klassijiet mogħtijin kollha kuluri differenti ħalli t-tfal tkun iktar vivaċi għalihom, mgħammrin bl-air conditioning, jiġifieri hija skola bażikament state of the art. Kif qal il-kollega tiegħi, ħadd kull qegħdin naħdmu minn fuq niżlin l-isfel. Bdejna nissettjaw l-għamara ġo kull klassi issa. Il-ġimgħa d-dieħla huwa l-ħsieb li nibdew nagħlqu l-klassijiet bil-bibien għax iwasslu minn barra. Fuq il-kwistjoni tal-Covid, ġa tkellem il-kollega tiegħi, iva, intlaqatna barra n-nuqqas ta' materjal li kienet problema mħabba l-portijiet magħluqin u anke l-airport magħluq, ħaddiema barranin ukoll kienu qegħdin fl-istess sitwazzjoni tagħna. Allura bażikament ċertu xogħol baqa' lura. Imma bil-għajnuna ta' kulħadd, bil-kooperazzjoni u bil-management tajjeb min-naħa tagħna, qassamna n-nies biex ix-xogħlijiet nibqgħu għaddejjin ħalli nagħtu l-iskola lill-istudenti tal-Qawra u tal-viċinanzi fi żmien Settembru li ġej.